Azul. Albert Camus. Albert Camus d yiwen umdan i ilulen di tmurt n Lezzayer di tɣermt n Ddṛiɛ, lǧiha n Ɛennaba. D amyaru ameqqran n umaḍal. Baba-s ur t-yessin ara, yemmut di lgirra tamaḍlant tamezwarut, yedder temẓi-s di lḥif, di Belcour. Yemma-s Catherine Sands txuṣṣ tuslin, d taxeddamt, d setti-s i t-id-yessekren. Yekker-d deg wezniq akken neqqar s tefransist au nerf de bœuf. Maca yella uselmad n uɣerbaz, Monsieur Germain, i s-yefkan tallalt di teɣri. Camus iḥemmel aṭas ad iruḥ s ilel. Iḥemmel Ddabex Xuḍar, yella d aɛessas ifeggagen di le Racing Universitaire d'Alger. Yebɣa ad yeffeɣ d amyurar n Ddabex Xuḍar, footballeur professionnel. Maca, yiwet tikkelt, isusef-d idammen deg unnar, ufan-as lehlak n lberd, ɣur-s seṭṭac iseggasen. Yewwi-d lbak-ines, yekcem ɣer tezrawin tifelsufin, les études philosophiques, maca lehlak-ines n lberd ur s-yeǧǧi ara ad ikemmel, ugin-t i l'agrégation. Iseggasen n tlatin, ixleq-d tarbaɛt n umezgun netta d imeddukal-is di Lezzayer Tamanaɣt. Camus d aneɣmas di Alger Républicain. Yura ɣef lḥif d laẓ i iwala di tmurt n Leqbayel. Yura Misère de Kabylie. Camus d asertan deg ukabar Le Parti Communiste Algérien, le PCA. Yerfed u yedda d isuḍaf-nni imi sawalen Les Lois Violettes Blum. Ger tamazdayt ines n Le Pied Noir akked udabu afransis ur yufi ara amkan-is di tmurt n Lezzayer. Iseggasen n rebɛin, aṭas n lecɣal i d-yusan di tudert-is, lgerra tamaḍlant tis snat di Fransa, yekcem d anazbay, yura deg uɣmis Combat! Yejweǧ netta d Francine. Yura aṭas n yedlisen, L'étranger, Mythe de Sisyphe, La peste. Yura timezgunin, Caligula, Les Justes, Le Malentendu. Yusa-d d axeṣṣim n lefrankism, le nazisme, le stalinisme. Ur yebɣi ara lgerra Lezzayer yemxallaf ladɣa dinna netta d Jean Ɛemruc, yemxallaf netta d Jean Paul Sartre ɣef wayen i iḍerren di tegrawla tarusit. Deg useggas alef u ttɛemya u sebɛa u xemsin, Albert Camus yewwi, fkan-as araz i mi qqaren le Prix Nobel de Littérature. Ass n rebɛa n yennayer deg useggas alef u ttɛemya u settin, Albert Camus yemmut di laksida n tkerrust. Tira n Albert Camus tebḍa ɣef tlata yeḥricen, Ɣas ulamma yura aṭas n yedlisen, nezmer ad d-nini deg uḥric amenzu, aḥric n temherreft, l'absurde, ad naf idlisen am L'Etranger neɣ Le Mythe de Sisyphe yakk d tmezgunin d Caligula yakk d Le Malentendu. Aḥric wis sin, La Révolte, Tanekra, ad naf adlis La Peste neɣ L'Homme révolté yakk d tmezgunt Les Justes. Aḥric wis kraḍ, aḥric ur yekfi ara, Albert Camus, umi yemmut deg useggas-nni n waḥed u settin. Yella udles-agi deg uḥric n tayri, adlis i d-yeffɣen tlatin iseggasen segmi yemmut, imi isemma Le Premier Homme. argaz amenzu. Deg uḥric-agi n temherreft, ad naf ungal L'étranger aberrani, i d-isuqqel ɣer teqbaylit Muḥemmed Aɛrab Ayt Qasi. L'étranger yebḍa ɣef sin yeḥricen, amezwaru yebda s lmut n yemma-s n Meursault, awadem n Albert Camus deg ungal-agi. Ass-a yemma temmut, ahat iḍelli, ur ẓriɣ ara. Yettmeslay-d ɣef umexluq n Meursault, ur nru ara mi temmut yemma-s, azekka-nni kan n tenṭelt-is Iruḥ netta d tmeddakelt-is ɣer teflist, iruḥ ar usarug ad d-iwali asaru n teḍsa n Fernandel. Tedder neɣ temmut yemma-s, d iṭij neɣ d adfel, yejweǧ neɣ ur yejweǧ netta d Marie, ɣur Meursault kif kif. Yiwen-is, amexluq i yenɣan yiwen n waɛrab di teflist s rebɛa terṣaṣin, mebla tamentilt, mebla ssebba. Mi yenɣa aɛrab-nni, Meursault mačči d aqettal i yella. Teḍra yid-s am wakken i d alelluc anjewwi deg ifassen n yiṭij d uẓɣal. Yenna Camus, Iṭij yerẓa-t, tidi tekcem s allen-is, regglen-t wallen-is, afus-is yewweḍ tameẓyant, tiyita teffeɣ, aɛrab yemmut. Meṛsu yefhem belli yerẓa lmizan, n wass akked tussusmi. Aḥric wis sin yebda s uḥbas n Meṛsu, dinna deg uxxam n teɣdemt anda i d-yettwabeggen d amdan bu wul asemmaḍ neɣ d amdan ur nesɛi ul. Albert Camus Yenna Meursault yeqbel timhadeft n tudert-is ɣas s wegzam n uqerruy-is, d yiwen n urgaz i yettwaḥekmen s lmut, mačči imi yenɣa tamgerḍt, maca imi ur iru ara asmi temmut yemma-s. Albert Camus, d tamezwarut deg wungal-agi, yebɣa kan ad d-yezziken timhadeft, l'absurde. Yenna, Timhadeft d imenɣi gar tiɣri n umdan Yak tsusmi tamesbaṭlit n umaḍal, c'est une confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Gar mersu d umaḍal i s-yezzin, iberdan mfaraqen, il y a un décalage. D beṭṭu gar lebɣi n unamek, yak tsusmi n umaḍal yuɣal d aberrani, c'est la rupture.

L'action, imi isemma tanekra neɣ la révolte. Akka ara naf ungal aberrani d lemri n lebni le mythe de Sisyphe, c'est une mise en image. Taqsiḍt neɣ amgi n Sisyphe, Camus ad tt-id-yawi ɣer taggara n udlis. Sisyphe yeddan di nneqma iṛebbi-ten. Yeḥkem-as Ṛebbi i Ṛebbi tnezzes, ad yessalay yiwen weẓru alamma d taqacuct n udrar, mi qrib ad yaweḍ ad d-yegrireb alamma d akessar, ad as-iɛiwed, Sali, tṣubbeḍ, sali, tṣubbeḍ, si tifawt ar tameddit, yal ass. Nenna-d belli mačči d amyag n Sisif i iceɣben Camus, yewwi-t-id d amedya neɣ d azamul i tira-ines Am Meursault, maca Camus ad d-yefk tisura n temherreft, ad d-yefk yiwet n tmuɣli akken ad nefhem tiktiwin n temherreft. deg udlis-agi le mythe de Sisyphe ɣur Camus timetti ur tesɛi ara azal tessexdam imdanen s uɛiwed n wussan yal ass am tmacinin Ulac lḥif yellan nnig uxeddim ur nesɛi azal, ur nenfiɛ acemmek, d axeddim imherref ur nkeffu, ur nesɛi anamek am uxeddim n Sizif. Maca yeqbel annect-a, yenna, Ccah yehwa-yi ablaḍ d ayla-w, yeṭṭef tawenza seg-r ifassen-is. Camus yenna, Ayen i s-yefkan anamek i tudert n Sisyphe d akkenni yebded s lqedd-is sdat irebbiten, yesɛa tafrit, la conscience, n wayen sani yewweḍ, imeyyez anamek n tilin, l'existence, d tigawt. Sisyphe yextar tudert. D azamul n yiwen n umdan i yeẓran d acu i s-yuran, yerra lbaṭel-agi i d-yeɣlin fell-as d tilawt n tlelli-ines, c'est l'affirmation de sa liberté, yeqqen iman-is ɣer tudert. Mačči d amaḍal i yellan d imherref. Tamuɣli yakk d tuqqna n umdan ɣer umaḍal i d imherref. Deg uḥric-agi n temherreft d udlis Le mythe de Sisyphe, Albert Camus a ɣ-d-yefk kra n tsura. I usteqsi ihi acimi ara nidir? Xas ulamma yenna belli tudert ur tesɛi ara anamek, ur ireggel ara i temsalt-agi. Camus yugi anɣiman, le suicide, yugi asirem, l'espoir. Anɣiman ad yekkes amdan, maca tudert meqqret, meqqret akteṛ. Asirem ur yesɛi ixef. Tasertit neɣ tadyanit ttawint-d kan ccwal d umenɣi. Albert Camus yugi daɣen tagrawla, la révolution, i d-yettawin ula d nettat imenɣi, lexṣara. Yettweṣṣi ɣef tullin n wallen, ɣef tefrit, tigawt, tulwigit. Albert Camus yessawel ɣer tudert, ar tudert s tussda. Deg uḥric-agi n temharaft, Albert Camus yura kra n tmezgunin. Tella yiwet i m-yeqqar Caligula, amenkad Caligula, l'empereur. Aṛumani yuɣalen d lweḥc segmi temmut weltma-s Drusilla. Yuɣal isers-d axeṣṣar ɣef wegdud-is. Yegla ala s ugellid amaziɣ Ptolémée, mmi-s n Yuba wis sin. Tamezgunt niḍen, le malentendu, tuɣalin n Jeanne s axxam-nsen, tufa-d yemma-s d weltma-s neqqen-t imsebriden. La Peste, Tterka, adlis-agi yeffeɣ-d deg useggas alef u ttɛemya u sebɛa u rebɛin, deg uḥric n tnekra, la révolte, ayen d-yeɣlin ɣef teɣremt n Wehran, ibeddel tudert n imezdaɣ-is. Taqsiṭ tebda s temherreft, iwudammen n Albert Camus ttalin ttṣubbun. Panelu yenna-yasen, Ur tessinem ara Ṛebbi, ad txellṣem. Ɣiyu d amejjay, yal ass d tazzla-s imuḍan. Grant yettɛawad tira yal tameddit i yiwet kan n tefyirt. Taru akkwas d isteqsiyen n tfelsafit. Ɣumbert i yiwen n ccɣel-is, yal ass amek ara yerwel si tɣremt n uɣrem. Iwehṛaniyen ḥebsen, ur yelli iḍelli, ur yelli uzekka. Iḍelli d axṣim, azekka yettwakkes-asen, ulac-it. Tusaft, la solitude, terra amdan d imherref, weḥd-s, zdat yiwen umaḍal ur nsell ara i teɣri-ines. Ulac lehduṛ, ala izwilen, les chiffres. deg yiggad yemmuten am massa teqsiṭ-agi n lehlak n lkuvid. Maca yal ass d tigawt, ɣieu, tarbaɛt-is ǧǧan tiwaculin-nsen yal ass d tazla, ttɛawagguren n umennuɣ d lehlak-agi. Camus yenna ad tqableḍ timhareft n tudert s tigawt yakk tdukli. La Peste, Tira n La Peste tban-d d amerwes, c'est une métaphore, d imenɣi n yinazbayen n l'Europe nutni d tnazit, d le nazisme. Awadem n Taru Wehran tban-d d taɣtest neɣ d asfel d la victime n tlazzit d iyahudiyen. Kutar d amdan i irebḥen s wekcam n walmaniyen. Asɣan i iɣelqen allen-is akken ur tettwali ara lexsara tajehlit n tnazzit d Panelu. Grant d anawar, fonctionnaire, ur nesɛi azal, iban-d yesɛa nnfeɛ s ccɣel-is uzbil. Tahu, Rieu, Grand-Père, d inazbayen yettnaɣen, des résistants. Camus yettweṣṣi ɣef tigawt d tnekra. Tterka asmi teffeɣ, igad i d-yeqqimen ḍerren-d am akken ttun acemma ayen iḍran. Rieu yerna-d akken tterka agi n le totalitarisme ɣas tessusem acemma, tuffra kan i teffer ad d-tuɣal. Neɣ ma tebɣam, tterka tettidir yal ass d lehlak ur ntekkes. Imenɣi-agi ur nesɛi udem, mačči d rryu d terbaɛt is t-yessuffɣen. Yenna Camus, tterka d lehlak. Iban yuɣal am wakken i d-yusa. Amdan ad iẓer, ad iqqar i iman-is. Lehlak i d-yusan ur neẓri ansi, i d-yuɣalen ur neẓri s anda ara d-yuɣalen ur neẓri melmi. Ɣyeb yeẓra ur tnegger ara tterka. Albert Camus yessawal i wakken amdan ur itettu ara, yettweṣṣi ɣef tigawt yakk tnekra. Dayem deg uḥric n tnekra, Albert Camus yura deg useggas n waḥed u xemsin adlis imi isemma L'homme révolté. Camus yefka-d s tussda tiktiwin-ines ar wayen yelhan di tudert d uɛeddi n temherreft, le dépassement de l'absurde. L'homme révolté d tugin n tmenɣiwt n yiman, Ayen imi neqqar aneɣ iman neɣ le suicide, abrid-is d tigawt, tnekra. Amdan anekriw yugi tusaft, la solitude. Camus yenna ur tettidir ara weḥd-k, ad d-tettikkiḍ d yiwet n tmazdayt, une communauté. Je me révolte, donc, nous sommes. Tanekra mačči d tagrawla. i itettun, i ixeddɛen aktuyen n tlelli, les idéaux de la liberté. Tanekra tettawi ɣer tigawt, ur tettak anamek i tudert, tettak anamek i tilin. D wagi i d awal n Albert Camus. Albert Camus i yuran daymen deg uḥric-agi n tnekra, Les Chroniques Algériennes, adlis i yura deg useggas n tmanya u xemsin, anda i d-yezzaken belli mačči d win yellan yessusem zdat lbaṭel. Yura daɣenni daymen deg uḥric-agi yiwet n tmezgunt imi i yessawal Les Justes, i d-iḥekkun ɣef tegrawla n tmurt tarusit. Aḥric wis kraḍ, Albert Camus yewwi-t-id ɣef tayri. Yebda aḥric-agi Wis kraḍ, maca ur t-ifukk ara, tewwi-t lmut. Albert Camus yemmut di tazwara n yennayer n useggas alef u ttɛemya u settin. Adlis-agi n tayri yewwi-t-id ɣef tayri n yemma-s, yemma-s-nni ur nsell, ur nessawal, tayri n baba-s, baba-s-nni ur yessin, tayri n tmurt-is, tamurt n Lezzayer, i iruḥen d iceqfan. Adlis-agi, Le Premier Homme, Argaz Amenzu, yeffeɣ-d kter n tlatin iseggasen segmi yemmut Albert Camus. C'est un ouvrage à titre posthume. Tanemmirt.